Ваҫлей Игнатьев, пӗчӗк акӑшсен ташши. Унӑн умӗнче ҫӗнӗ тӗнче уҫӑлнӑ, музыка тӗнчи. Унӑн чӗринче ҫӗнӗ туйӑм ҫуралнӑ, музыка туйӑмӗ. Вӑл ҫамрӑк-ха, ҫирӗм виҫӗ ҫулта ҫеҫ. Хӑмӑр куҫӗсем тунсӑхлӑрах пӑхаҫҫӗ. Хӑйне яланах лӑпкӑ та кӑшт именчӗклӗ тытнинче ҫын кӑмӑлне тӳрех ҫемҫетекен, ӑна хӑй енне туртакан вӑрттӑн вӑй пурри палӑрса тӑрать. Сӑн-питне пӑхсан, ку ҫамрӑк ҫын нихҫан та ҫӑмӑлттайла шухӑшлама пултарайманнине тӳрех туятӑн. Унпа эпӗ пӗлтӗр паллашнӑччӗ. Экзамен тытакан пӳлӗм алӑкӗ умӗнче эпир тӑваттӑн тӑраттӑмӑр. Шалта рояль сасси илтӗнет, профессорсем пирӗн умӗн кӗнӗ хӗрачана тӗрӗслеҫҫӗ. Эпир хамӑрӑн черет ҫитессе кӗтетпӗр. Каҫарӑр-ха та, юлташ, Ыйтрӑм эпӗ унран ҫавӑн чух. «Таҫта курнӑ ҫын пек туйӑнатӑр эсир мана, паҫӑртанпах. Ӑҫта курнӑ хӑҫан, ҫавна вара ниепле те аса илейместӗп». Шупашкартан эпӗ, Чӑваш Республикинчен, хӑй те мана тинкерсе пӑхрӗ хайхискер. Ҫак вӑхӑтра пӳлӗмрен хӗрача тухрӗ те профессорсем патне манпа халь калаҫнӑ юлташ кӗчӗ. Пӗр сехете яхӑн пулчӗ вӑл унта. Профессорсем ӑна хытӑ тӗрӗслерӗҫ пулас. Юлашкинчен ҫамрӑк ҫын каялла тухрӗ. «Ну, мӗнле? Чупса пытӑмӑр эпир пурте ун патне. Аван терӗҫ. Эпир унпа пӗр класах лекрӗмӗр. Ҫӗршывӗпех паллӑ, пурте хисеплекен профессор патӗнче вӗрентӗмӗр. Вӑл мӗнпур чун хавалне хурса ӗҫлерӗ. Музыка унӑн пурнӑҫӗ пулса тӑчӗ. Те хӑй ӗҫне ытла та юратнӑран, те унпа кӑна та мар, пӗлместӗп, анчах ҫак студент мана кунран-кун ытларах кӑмӑла кайса пычӗ. Малтанхи кунсенчех манӑн ӑна хамӑн ҫывӑх юлташ тӑвас килчӗ. Халӗ эпир акӑ уйрӑлми туссем. Иртнӗ вырсарникун унпа консерваторири пӗр класа иккӗн ҫеҫ тӑрса юлтӑмӑр. Вӑл ҫапла каларӗ. Паян ман пуҫра ҫӗнӗ кӗвӗсем ҫуралчӗҫ. Унтан рояль умне ларчӗ те тӳрех Чайковскин пӗчӗк акӑшсен ташшине калама пуҫларӗ. Эпӗ ӑна самантрах чартӑм. Итле-ха, тусӑм, мӗнле йӑла вӑл санӑн? Эсӗ рояль умне ларсан час-часах малтан пӗчӗк акӑшсен ташшине йӑпӑрт каласа илетӗн. Мӗн, пӳрнӳне ҫемҫетме пулӑшать-и ҫак кӗвӗ санне? Юлташӑм эпӗ ҫапла ыйтнинче темле хӑрамалла япала курнӑ пек ман ҫине тӗлӗнсе пӑхса илчӗ. Унӑн сӑнӗ сасартӑк улшӑннине те эпӗ аванах сисрӗм. Вӑл ним калама аптӑрарӗ пулас. Мӗн, ним те чӗнместӗн тата? ыйтрӑм эпӗ асӑрханса. Вӑл ман ҫине пӑхмасӑр рояль умне ҫаврӑнса ларчӗ те каллех хӑйӗн юратнӑ кӗввине, пӗчӗк акӑшсен ташшине ерипен калама пуҫларӗ. Унӑн куҫӗсем халь чирле чухнехи майлах, ялкӑшса, ҫунса тӑчӗҫ. Малтан шуралса кайнӑ пичӗ ҫине те хӗрлӗ тӗс тухрӗ. Пӳлӗмре нимӗн те юлмарӗ пек, ӑна пӗр аслӑ Чайковский хӑйӗн мӗнпур ҫепӗҫлӗхӗпе тултарса тӑчӗ. Ҫапах та эпӗ лайӑх пӗлтӗм. Ман юлташ, тӗрӗссипе, пӗчӗк акӑшсен ташшине каламасть. Вӑл пачах та урӑх кӗвӗ вылять. Ҫак кӗвӗ хальлӗхе никама та паллӑ мар. Вӑл ҫамрӑк ҫын чӗринче ҫеҫ янраса тӑрать. Эпӗ йӑнӑшман иккен. Вӑл кӗвӗ унӑн юратӑвӗ, унӑн пурнӑҫӗ пулнӑ. Ҫак кун ун чӗрин вӗри таппи, ун кӑмӑл туйӑмӗн таса ҫамрӑклӑхӗ маншӑн пушшех те уҫҫӑнрах палӑрчӗ. Ку ҫеҫ те мар, ҫак каҫ эпӗ малтанхи юратун хӑвачӗ, вӑл хӑварнӑ йӗрӗн тарӑнлӑхӗ мӗнле пулнине татах та анлӑрах ӑнланса илтӗм. Вӑл мана акӑмӗн каласа пачӗ. Пилӗк ҫул каялла, июль пуҫламӑшӗнче, эпир атте, пичче тата эпӗ вӑрмана тухса кайрӑмӑр. Пичче авланнӑччӗ ӗнтӗ, уйрӑлса тухма шутларӗ, ҫурт лартмалла. Хирти ӗҫсем пуҫланиччен атте вара пӳртлӗх пӗрене касса хатӗрлес терӗ. Хуравай вӑрманӗ пиртен ытла инҫех мар. Каҫа ҫитсе выртмалла тухнӑскерсем, унта эпир хӗвел анас умӗн пырса кӗтӗмӗр. Пӗр тарӑн ҫырма урлӑ каҫса вӑрман хуралҫин ҫурчӗ патне ҫитсе чарӑнтӑмӑр. Уҫӑ чӳречерен илемлӗ музыка янраса тухать тата сарлака ҫурӑмне тул еннелле туса пӗр арҫын ларни курӑнать. Вӑл урапа сассине илтсе пирӗн енне ҫаврӑнса пӑхрӗ. «А, Елизар!» — хавассӑн кӑшкӑрчӗ вӑл. «Салам, салам! Чим-ха, тӑхта, эпӗ хамах тухам». Вӑрман хуралҫи ҫавӑнтах чӳрече умӗнчен ҫухалчӗ, пысӑк хапха уҫӑлса та кайрӗ. «Атя, атя, кӗртӗр лашӑра!» — хыпаланса каларӗ вӑрман хуралҫи. Унтан пире алӑ парса тухрӗ. Малтан аттене, ун хыҫҫӑн пиччене, юлашкинчен мана. Ку та санӑн-и-ха? — ыйтрӗ вӑл ман ҫине кӑтартса. — Манӑн. Вӑталӑххи ӗнтӗ. Эй, апла сан авлантармаллисем татах та пур иккен-ха. Куҫ хӗссе илчӗ кил хуҫи. Тепӗр ҫул каллех пӗрене касма килмелле. Тепӗр ҫулах мар пуль-ха та. Малтан институт пӗтерес пулать. Кайран вара ерипен авлантарасси ҫинчен те шутлама пулӗ. Институтра вӗренетим-ха, мана сӑнаса пӑхса илчӗ вӑрман хуралҫи. Ҫук-ха, кӑҫал ҫеҫ вуннӑ пӗтерчӗ. Аван, аван, каллех ман ҫине ӑшшӑн пӑхрӗ вӑрман хуралҫи, унтан тӳрех хыпаланса ӳкрӗ. Атя, атя, атя, атя, кӗрсе тӑварар, тесе вӑл лава хӑех картишне кӗртсе ячӗ. Лашана апат парса эпир пӳрте кӗтӗмӗр. Пӳлӗмре таса, тирпейлӗ. Картун таврашӗ кун пек пулакан марччӗ. Кунта вара пӗр-пӗр интеллигент пурӑнать тейӗн. Чӳречисене илемлӗ чӗнтӗр карнӑ, урайӗ йӑлтӑртатса ҫеҫ тӑрать, сӑрланӑ. Стена ҫумӗнче кӗленче алӑклӑ икӗ шкаф. Кӗтесре пысӑк радиоприемник кӗрлесе ларать. Пуринчен ытла мана пӗр япала интереслентерсе пӑрахрӗ. Вӑл пианино. Вӑрман хуралҫи музыка юратать иккен. Пианинопа та хӑех калать-ши вара? тӗлӗнсе шухӑшларӑм эпӗ. Анчах хам нимӗн те шарламарӑм-ха. Вырнаҫӑр, вырнаҫӑр, сӗнчӗ кил хуҫи пире, хӑй йӑпӑртлаха таҫта картишне тухса кайрӗ. Вӑрман хуралҫи ман аттен ҫывӑх юлташӗ пулнине эпӗ кунта килес умӗнех пӗлеттӗм. Пӗр-пӗринпе вӗсем салтакра туслашнӑ. Вӑрҫа та пӗрлех ҫапӑҫса ирттернӗ. Вӑл пирӗн пата пӗр-икӗ хут кӗрсе тухнине те астӑватӑп-ха эпӗ. Аттепе пӗрле ӳкерттернӗ сӑнӳкерчӗксем те пур. Хӑй вӑл халӗ те гимнастеркӑпах ҫӳрет, атӑпа, хулӑн пуставран ҫӗлетнӗ галифепе. Ҫан ҫурӑмӗ ун тачка та сарлака, сайрала пуҫланӑ ҫӳҫӗ ҫӑт выртать. Хӗрарӑмсем «Паян пурте кайса пӗтнӗ-ха», терӗ вӑрман хуралҫи, сӗтел ҫине пӗр турилкке тӑварланӑ кӑмпа лартса. «Арӑм кӑшт утӑ ҫулкаласа ҫӳрес терӗ. Лидӑпа Георгий таҫта, те яла тапраннӑ. Ну, эпир кунта хамӑрах мӗнле те пулсан». Вӑрман хуралҫи шкафа уҫрӗ те унтан эрех кӗленчи туртса кӑларчӗ. «Мӗскерес, Иван!» эрехленҫине курса каларӗ атте. Кирлӗ марччӗ. Темех мар, тем мар, эпир кӑш ҫеҫ сыпса ярӑпӑр, тӗлпулу ячӗпе кӑна. Вӑл черккесене эрех тултарса кашнин умнех лартса тухрӗ. Эпӗ ӗҫесшӗн марччӗ, анчах вӑрман хуралҫи мана ирӗксӗрлесех ӗҫтерчӗ. Мӗскер тата эс? Халь ҫын пулнӑ ӗнтӗ, вӑтам шкул пӗтернӗ. Хӑнӑхманскер, пуҫра часах тем кашла пуҫланине туйрӑм эпӗ. Ӳт-пӳте лӑстӑрах кайнӑ пек пулчӗ. Кӑштах уҫӑлас тесе пӳртрен тухрӑм. Картун ҫурчӗ пысӑках мар тӑваткӑл уҫланкӑ варринче вырнаҫнӑ. Йӗри-таврах ҫулҫӑллӑ вӑрман. Уҫланкӑн сылтӑм енче пӗрене тӑрӑхӗсем, вутӑ шаршанӗсем купаланса тӑраҫҫӗ. Вӗрлӗ карта тытнӑ пахча ҫумӗнче пӗлтӗрхи утӑ капанӗн юлашки чалӑшса ларать. Унтах пӗр хӗрлӗ ӗнепе пушмак пӑру кавлесе тӑраҫҫӗ. Уҫланкӑн ҫурҫӗр енче тарӑн ҫырма. Хӑйӑрлӑ ҫырми, теҫҫӗ иккен ӑна. Тулта кӑшт уҫӑлкаласа ҫӳренӗ хыҫҫӑн эпӗ каллех пӳрте кӗтӗм. Сӗтел хушшинче ӗнтӗ самаях шавлӑ калаҫу пуҫланса кайнӑ. Кил хуҫи хӑйӗн Кунти, вӑрманти пурнӑҫӗ ҫинчен каласа парать, атте колхозри ӗҫсем ҫинчен. Вӑрман хуралҫи вӑрҫӑччен комбайнер пулнӑ. Анчах вӑрҫӑ хыҫҫӑн ку ӗҫе кайман, вӑрмана килсе кӗнӗ. Халь вӑл ак тепрер ҫултан каллех ӗлӗкхи ӗҫе каймалла пуль тесе калаҫать. Вӑрҫӑ пӗтни ултӑ ҫул ӗнтӗ. Мана Уҫӑ чӳрече патӗнче лараканскерне сасартӑк вӑрманта мотор сасси илтӗннӗ пек пулчӗ. Кӑштӑрсан картун умне чӑнах та мотоцикл кӗрлеттерсе тухнине куртӑм. Рульне пӗр вун пилӗк ҫулхи ача тытнӑ. Хыҫалта вырӑсла тумланнӑ ҫамрӑк хӗр ларать. Ак, ҫитӗҫ хайхисем, терӗ вӑрман хуралҫи, чӳрече патне пырса. Хӗрачи вӑл ман консерваторире вӗренет-ха, виҫӗ курс пӗтерчӗ ӗнтӗ. Эпӗ тинех ӑнланса илтӗм, пианинине вӑрман хуралҫин хӗрӗ калать иккен. Хам та пӗлместӗп мӗншӗн, анчах вӑл пӳрте кӗрессине пӑлханса кӗтрӗм эпӗ, ӑна ман хӑвӑртрах курас килчӗ. Вӑрман хуралҫин хӗрӗ сӗтел хушшинче палламан ҫынсем ларнинчен ним чухлӗ те тӗлӗнмерӗ пулас, кӗрсенех пире хӑвӑрт кӑна сывлӑх сунчӗ те тепӗр пӳлӗме кӗрсе кайрӗ. Эпӗ унӑн йӑрӑс пӗвӗпе кӑтра ҫӳҫне ҫеҫ курса юлма ӗлкӗртӗм. «Ну, мӗн унта, ялта?» — ыйтрӗ ашшӗ. «Нимех те, илтӗнчӗ шалтан хӗр сасси. Унтан вӑл каллех пӳлӗмрен тухрӗ. «Анне килте ҫук-им?» ыйтрашӑнчен пирӗн ҫине пӑхса илчӗ. Унӑн куҫӗсемпе манӑн куҫсем ӑнсӑртран кӑна тӗл пулсан, эпӗ темшӗн именсе кайрӑм. Хӗр каллех пӳртрен тухрӗ. Тепӗр самантранах ӑна эпӗ хулӑ татки тытнӑскерне утӑ капанӗ ҫумӗнче тӑракан ӗнесем патӗнче куртӑм. Вӗсене вӑл картишнелле хӳтерсе килчӗ. Амӑшӗ таврӑннӑ ҫӗре вӑрман хуралҫин хӗрӗ килти пур ӗҫсене те туса пӗтерчӗ ӗнтӗ. Ӗнине сурӗ, сысна ҫурисене, вӗсемпе пӗчӗк ача пек калаҫа-калаҫа апат ҫитерчӗ, пахчаран сухан та касса кӗчӗ. Яшкине те пире хӑех антарса пачӗ. Ман умма ыттисенчен илемлӗрех кӑвак хӗрриллӗ турилкепе лартнӑ пек туйӑнчӗ. Лида, пӗрле ларса ҫи, каларӗ ӑна ку вӑхӑтра ӗҫрен таврӑнма ӗлкӗрнӗ амӑшӗ. «Ман ҫиес килмест», — терӗ те хӗр пӳлӗме кӗрсе ҫухалчӗ. Апат хыҫҫӑн аттесем пӳртре татах калаҫса ларчӗҫ. Чылай вӑхӑт ҫитнӗччӗ ӗнтӗ. Юлашкинчен атте ура ҫине тӑчӗ. «Ну, выртма та вӑхӑт пуль. Ӑҫта вырнаҫтаран пире, Иван?» терӗ вӑл вӑрман хуралҫи ҫине пӑхса. «Аслӑк ҫинче май пур-и унта?» Маслӑк ҫинче пӳртрех выртма пулать. Эй, халь пӳртре выртса тӑрӑн-и вара? Тӗрӗс, аслӑк ҫинче те начар мар. Халь кӑна ҫӗнӗ утӑ типӗтсе хӑпартнӑччӗ. Вӑрман хуралҫи пӗчӗк пӳлӗм енне пӑхрӗ. Лида, хӑнасене вырӑн майлаштарса пар-ха эс унта. хушрӗ вӑл хӗрне. «Юрать, атте», — илтӗнчӗ шалта. «Тепӗр самантран эпир аслӑк ҫине хӑпарса та выртрӑмӑр. Хӗр пире шурӑ ҫиттисем сарса панӑ, икӗ ҫике утиял хунӑ. «Ак епле кунта!» текелесе аттепе пичче таса вырӑн ҫине кӗрсе выртрӗҫ те харлаттарма та пуҫларӗҫ. Эпӗ нумайччен куҫа хупмасӑр выртрӑм. Лупас ҫинчи ҫӗнӗ утӑ шӑрши сӑмсана ыррӑн кӑтӑкларӗ. Хускалкаланӑ май чӑштӑр-чӑштӑр туса ванчӗ. Паҫӑртанпах эпӗ пуҫ тӑрринче темскер сӑрлатнӑ сасӑ илтсе выртрӑм. Кашта ҫинче шурӑ япаласем ҫакӑнса тӑнине асӑрхарӑм. Мӗн-ха кусем? тесе выртнӑ ҫӗртен тӑрса лартӑм та тӗттӗмелле тинкерсе пӑхрӑм. Шурӑ япалисем, мунчала ҫыххисем пулнӑ иккен, сӑрлатаканни сӑпса йӑви. Леш вӗҫӗнче чӑхсем ларса тухнӑ. Сасартӑк вӑрманта, инҫех те мар, темле кайӑк хыттӑнах кӑшкӑрса ячӗ, кашта ҫинчи чӑхсем шартах сиксе кӑтиклетсе илчӗҫ. Эпӗ вара Аттепе пиччене вӑратас мар тесе ерипен атӑ тӑхӑнтӑм та чикмек тӑрӑх ҫӗре антӑм, картиш варрине тухса тӑтӑм. Вӑрманта ҫемҫе те ӑшӑ каҫ тӑрать. Лапсӑркка кӗлеткеллӗ каҫ тӗттӗмӗ лупас тӑррисенче упаленсе ҫӳрет пек мӗнпур хуралтӑсене хӑйӗн темле асамлӑ кӗлеткипе ҫупӑрласа илнӗн туйӑнать. Шӑп Хушӑран кӑна картари ӗнесем канлӗн мӑшлатса яраҫҫӗ тата пирӗн лаша кӑмпӑрт-кӑмпӑрт тутарса утӑ ҫиме пуҫлать. Сасартӑк картиш варрипе шап-шурӑ япала ҫӑмха пек кусса иртрӗ те йӑпӑрт ҫеҫ ҫилник алӑкӗ умне хӑпарса ларчӗ. Кушак ҫури иккен, ачашшӑн мяуклатса илчӗ. Эпӗ вара, темшӗн ҫав тери хӗпӗртесе, хам тӗллӗн хам кулса илтӗм те кӗҫӗн алӑка ерипен уҫса картун умне тухса лартӑм. Лупасайӗнче ҫунаттисемпе шап-шап тутарса автан авӑтса ячӗ. Чылайччен ҫывраймарӑм эпӗ ҫав каҫ. Асамлӑ туйӑнакан тавралӑх варринче манӑн чӗрем кас-кас ҫӗкленсе, кас-кас канӑҫсӑр тапрӗ. Куҫсем кӑтрашка тӑрӑллӑ вӑрман ҫине, ҫырма хӗррипе хӑпаракан шурӑ тӗтре ҫине хӗпӗртесе пӑхрӗҫ. Хӑлхасем вӑрманти кашни сасҫӗпе хӑйне майлӑ илтсе, ман умра каллех юмахри евӗрлӗ тӗнче ҫуратрӗҫ. Юлашкинчен, хӗвелтухӑҫ енӗ шурала пуҫланине туйса, эпӗ кӗҫне алӑкран малтанхи пекех асӑрханса кӗтӗм те аслӑк ҫине хӑпарса выртрӑм. Ыйхӑ тӗлӗшӗпе хайхи кайӑк каллех таҫта аякра кӑшкӑрнине илтрӗм. Ял енче йытӑ вӗрнӗ пек туйӑнчӗ. Тӗтреллӗ, чӗлтӗртетсе ҫеҫ тӑракан Ӑсра кӗтмен ҫӗртен вӑрман хуралҫипе унӑн арӑмӗ, вӗсен хӗрӗпе ывӑлӗ куҫӑмне тухрӗҫ. Анчах самантрах вӑрман хуралҫи те, арӑмӗ те, мотоциклпа ҫӳрекен ҫамрӑк ачи те, ман умран пӗрин хыҫҫӑн тепри, таҫта сирӗлсе кайса ҫухалчӗҫ те, вӗсен вырӑнне вӑрман хуралҫин хӗрӗ хӑй пӗччен ҫеҫ йышӑнса илчӗ. Вӑл ман пата ҫывхарнӑҫем ҫывхара пуҫларӗ, питкуҫӗ юмахри пике питкуҫӗ пек ҫуталса, илемленсе пычӗ. Анчах ман умма ҫитсен вӑл кӑш ҫеҫ тӑчӗ те, сывлӑшра хумханкаласа чӗтренсе илсе, таҫта кайса ҫухалчӗ. Эпӗ шарт сикрӗм. Йӗркеллӗ ҫывӑрса кайичченех, тӗлӗрнӗ майнех, тӗлӗкпе аташа пуҫланӑ иккен. Тепӗр кун ирхине ирех вӑрмана тухса кайрӑмӑр. Вӑрман хуралҫи хӑш йывӑҫсене касмаллине пӗчӗк пурттипе картса кӑтартса тухрӗ, эпир ӗҫе пикентӗмӗр. Тӗттӗмленес чухне пӳртре лампа ҫутма та, ӗҫ тума та май ҫук вӑхӑтра картуна ҫитрӗмӗр. Эпӗ ҫул ҫинче хавхаланса та, ҫав вӑхӑтрах канӑҫсӑрланса та утрӑм. Мӗншӗн хавхаланнине хам та аван пӗлетӗп, мӗншӗн канӑҫсӑрланнине пӗлместӗп. Пӳртре пианино калани илтӗнчӗ. Анчах эпир кӗрсен вӑрман хуралҫин хӗрӗ темшӗн калама чарӑнчӗ. Кайран эпӗ ҫывӑрма выртиччен кӑштах кӗнеке вулас тесе тӗпеле сӗтел хушшине кӗрсе лартӑм. Вӑл вара Ҫавӑн чух ман ҫумма пырса тӑчӗ. «Мӗн вулатӑр?» — ыйтрӗ вӑл кӗнеке ҫине ӳпӗнерех пӑхса. «Сӑвӑсем ак. Хам пӗр-пӗр роман-повеҫ мар, сӑвӑ кӗнеки вуласа ларнишӗн вӑтаннӑ пек пултӑм эпӗ». Лида чӗнмерӗ. «Вӗренме ӑҫта каяс тетӗр-ха?» — кӑштӑрсан ыйтрӗ вӑл. Ха, ман ҫинчен ашшӗнчен ыйтса пӗлнӗ пулас ку, вӑтам шкул пӗтернине те пӗлет, вӗлтлетсе иртрӗ пуҫра шухӑш. Ял хуҫалӑх институтне каясшӑн та темле пулать ӗнтӗ. Документсене агрономи факультетне кӗмешкӗн ярса патӑм. Лайӑх, кирлӗ професси, тӗрӗс тунӑ, ырларӗ мана Лида. Камшӑн мӗнле вӗт? Эсир ӑвӑ консерваторире вӗренетӗр. Мана унта каймашкӑн талантне тур паман. Лида кулса илчӗ. «Э, тем мар, тем мар», — терӗ вӑл ашшӗ пекех. «Ун вырӑнне эсир лайӑх агроном пулатӑр, уй-хир хуҫи, халӑха ҫӑкӑр ҫитерекен». Ку пирӗн малтанхи калаҫу пулчӗ. Ҫывӑрма выртсан эпӗ ҫав калаҫӑва Ӑсра тепӗр хут аса илсе выртрӑм та тута хам сисмесӗрех мӑкӑл-мӑкӑл хускалкалама пуҫланине туйрӑм. «Мӗн пулатӑр?» — ыйтать Лида. «Сӑвӑсем ак», — тетӗп эпӗ, сӑлтавсӑра хӗрелсе. Лида чӗнмест, анчах куҫӗсем хӑйӗн ӑшшӑн пӑхаҫҫӗ. Тем мар, тем мар, ун вырӑнне эсир лайӑх агроном пулатӑр, тет вӑл кӑш ҫеҫ кулса. Ҫавӑн чухне ун пит ҫӑмартисенче икӗ путӑк палӑрать. Куҫ харшийӗсем ачашшӑн хускалкаласа илеҫҫӗ. Мӗнле-ха ҫав таранчченех илемлӗ ҫынсем пур тӗнчере? Мӗнле килсе кӗнӗ-ха ку ҫамрӑк пеке ҫак вӑрман варрине? Тен, Пӗтӗмпех тӗлӗк ку. Сӑмахран, кантурта вӑл пулман пулсан, кунта пачах та урӑхла пулатчӗ вӗт. Мана ҫак шухӑша аса илсен сасартӑк кичем-кичем пулса кайрӗ. Пӗр кӗске самантлӑха тӗнче пушшӑн та сиввӗн курӑнса илчӗ. Чӑнах та, Лида пулман пулсан, кунта халь мӗнле пулатчӗ-ши? Эпӗ выртнӑ ҫӗртен тӑрса лартӑм та чылайччен тӗттӗмелле тинкертӗм. Ҫак каҫран пуҫласа Лида манпа тӑтӑшах калаҫатчӗ. Хӑй яланах уҫӑ кӑмӑллӑ та хаваслӑччӗ. Каҫхине эпӗ пӗчченех пӗрене ҫине тухса лараттӑм. Анчах хамӑр тепле майпа яланах виҫҫӗн пулаттӑмӑр. Эпӗ, Лида, тата Лидӑн шӑллӗ. Вӑл шӑллӗне те пӗр чух вӑрҫтарма юрататчӗ. Лешӗ хӑйне мӑн ҫын евӗрлӗрех тыткалама тӑрӑшаканскер, уншӑн вара ҫилленетчӗ. Лида ахӑлтатса кулатчӗ. «Эх, эсир, йӗкӗтсем!» тетчӗ вӑл пирӗн ҫине пӑхса. Ҫакӑ те пӗр чух мана та кӳрентеретчӗ. Эпӗ вара унашкал самантсенче ним тума пӗлмесӗр лараттӑм, хама хам тарӑхаттӑм. Лида те ҫавна асӑрхаса, те унпа та мар, хӑш чух сасартӑк лӑпланатчӗ те манпа сасартӑках шӳтлемесӗр калаҫма пуҫлатчӗ. Эпӗ мӗнле кӗнекесем вулани ҫинчен, пурнӑҫра мӗнпе ытларах интересленни ҫинчен ыйтса пӗлетчӗ вӑл. Калакаласа параттӑм-ха вӑл мӗн ыйтнисене эпӗ, анчах сӑмахӑмсем хамӑн ытларах чух темле ҫыхӑнусӑр тухатчӗҫ. Пӗррехинче эпир пӗрене ҫинче каҫхине унпа иккӗн ҫеҫ лартӑмӑр. Тӳпе тӑрӑ та кӑвакчӗ, вӗтӗ ҫӑлтӑрсем мӗлт-мӗлт туса йӑлкӑшатчӗҫ, вӑрман тӑрринчен уйӑх уяври пек чаплӑн ҫӗкленнӗччӗ. Картун таврашӗнчи хыр пӗренисем ҫав ҫутӑпа ирӗлнӗ пек ҫемҫен йӑлтӑртатса выртатчӗҫ. Лида ман ҫуммарах куҫса ларчӗ. Унӑн хулӗ ман хул ҫумне кӑш сӗртӗнсе илчӗ. Ӳт-пӗвӗм тӑрӑх тӳрех тем сӑрӑлтатса кайнине шикленӳллӗн туйрӑм. Вӑл ман ҫине кулса пӑхать пек туйӑнчӗ, анчах хам пӑхма хӑяймарӑм. Сӑнатӑп, сӑнатӑп та сире, эсир темшӗн питӗ чӗмсӗр ҫын пек туйӑнатӑр мана, терӗ Лида. Хӑвӑр агроном пуласшӑн, анчах калаҫмастӑр. Астӑвӑр, институтран вӗренсе тухсан халӑхпа ӗҫлес пулать сирӗн. Эпӗ ҫакна хирӗҫ тӑруках ним чӗнме те пӗлмерӗм. Кӑшт тӑрсан вара кӑнттаммӑн ҫапла каласа хутӑм. Мӗн ҫинчен калаҫас-ха ман сирӗнпе? Ак ӗнтӗ, тем ҫинчен те калаҫма пулать вӗт-ха, сӑмахран, кушаксем ҫинчен. Лида хӑй сӑмахӗнчен хӑй кулса илчӗ те унтан ҫапла ӑнлантарса пачӗ. Пирӗн хулара пӗр ҫамрӑк сӑвӑҫ пур, халь институтра кӑна вӗренет-ха. Вӑл вара манпа чухне яланах кушаксем ҫинчен калаҫать. Эпӗ куланҫи турӑм, анчах малалла мӗн калаҫмаллине ҫаплах шутласа тупаймарӑм. «Ҫук, ҫапах эсир чӗмсӗртерех этем», – терӗ вӑл ҫӗрелле пӑхса. Унтан сасартӑк ман еннелле ҫаврӑнчӗ. «Калӑр-ха, мӗн ҫинчен шухӑшлатӑр эсир?» – ыйтрӗ ҫавӑнтах хӑвӑрттӑн. «Мӗн ҫинчен?» Пӗлместӗп. Ним ҫинчен те шухӑшламастӑп пуль эп? Ун пек пулма пултараймасть. Ҫын чӗнмесӗр тӑнӑ чухне мӗн ҫинчен те пулин шухӑшлатех ӗнтӗ. Пирӗн ҫывӑхра пӗр ҫара ҫерҫи урлӑ-пирлӗ пӗчкелесе ҫӳреме тытӑнчӗ. Картишӗнче пусӑ тараси чӗриклетсе илчӗ. Картун умӗнчен икӗ бутлавӗ тикӗтсӗрнӗ ураписемпе лачӑртаттаркаласа иртсе кайрӗҫ. Ҫав йывӑҫсем мӗне аса илтереҫҫӗ? сасартӑк ыйтрӗ Лида. Хӑшӗсем? шарт сикнӗ пек пултӑм эпӗ. Хам тимлесех малалла пӑхрӑм. Ав ҫавӑ икӗ тирек. Пахча енне кӑтартрӗ вӑл. Эпӗ пахча вӗҫӗнче ӳсекен тирексем ҫине пӑхрӑм та акӑмӗн куртӑм. Пӗр йывӑҫӗ лутрарах, тепри ун ҫине кукӑлсарах ӳснӗ, тӑррисем пӗрлешнӗ пекех тӑраҫҫӗ. Ну, мӗне аса илтереҫҫӗ? Хам мӗн шутланине каласшӑнччӗ эпӗ, анчах ҫавӑнтах, темшӗн иккӗленсе, именсе кайрӑм. «Пӗлместӗп», тесе ҫеҫ хутӑм пара каллех. Мана вӗсем тепӗр чух пӗр карчӑкпа старике аса илтереҫҫӗ. Карчӑкӗ тем каланӑ та старикӗ, хӑлхи илтмен пирки, пуҫне карчӑкӗ патнелле пӗкнӗ. Питӗ шеллетӗп эп старике. Суятӑн, каласшӑнччӗ эпӗ, анчах калама пултараймарӑм. Тепӗр ҫын ман вырӑнта пулсан, Лидӑна мӗн калассине те аванах туйса тӑраттӑм, анчах хам ҫав тепӗр ҫын вырӑнӗнче пулма ниепле те пултараймарӑм. Юнашар ларнӑранпа пӗрремӗш хут Лида ҫине пуҫа ҫӗклесе пӑхрӑм. Вӑл халь темшӗн салхуллӑ пек туйӑнса кайрӗ. Ҫаплах ҫав икӗ тирек ҫинелле пӑхса ларчӗ. Ӑҫтан килсе ӳснӗ вӗсем кунта? Кам лартнӑ вӗсене? Лида, килӗр-ха кунта, илтӗнчӗ ҫак вӑхӑтра Картун енчен. Вӑрман хуралҫи, Лида ашшӗ иккен, пуҫне чӳречерен кӑларнӑ та пире хӑй патне чӗнет. Атте мана киле чӗнет, юрӑ юрлаттарасшӑн. Ассӑн сывланӑ пек турӗ Лида. Кӑшт ӗҫсен, Вӑл манран яланах юрлама ыйтать. Эпӗ ура ҫине тӑтӑм. Лида та тӑрса кӗпине аллисемпе якаткаласа илчӗ. Унтан темшӗн ман ҫине питӗ хавассӑн пӑхса ҫапла ыйтрӗ. «Мӗнле композитора ытларах юрататӑр эсир?» «Эпӗ кӗтӳҫ юрра юрататӑп». «Воробьевне-и?» «Ҫавна. Кӗтӳҫ ларать сӑрт ҫинче». «Эпир пӳрте кӗтӗмӗр». «Юрласа памалла-и, атте?» Тулта кӑмӑлсӑртараххӑн хаш сывларӗ пулин те, кунта кӑмӑллӑнах ыйтрӗ Лида. Кӑмӑл тусамччӗ хӗрӗм, хӑнасем те ак итлесе пӑхасшӑн, хӗрӗнкӗ куҫӗпе Лида ҫине каҫару ыйтнӑ пек пӑхрӗ вӑрман хуралҫи. Лида пианино патне пычӗ. «Кӗтӳҫ ҫинчен юрлатӑп», терӗ вӑл, ман ҫине пӑхса. Унтан пукан ҫине ларчӗ. Тепӗр самантран пӳлӗмре илемлӗ ҫӑмӑл юрӑ янраса та кайрӗ. Кӗтӳҫ ларать сӑрт ҫинче те, Кӗтӳҫ ларать сӑрт ҫинче, хӗвел ҫути айӗнче. Кӗтӳҫ калать шӑхличне, шӑрантарать юррине. Мана вӑл юрланине итлесе тӑнӑ май ҫав тери пысӑк хаваслӑх ярса илчӗ. Юрӑ вӗҫленсен эпӗ сисмесӗрех васкаса кӑшкӑрса та ятӑм: «Тата юрлӑр-ха мӗн те пулин, Лида, тархасшӑн, йывӑр мар пулсан!» «Мӗн юрлас-ши?» — ыйтрӗ Лида, эпӗ ҫапла хыпӑнса ӳкнинчен кулса. «Лешне, Антонида юррине юрла», — терӗ ашшӗ. Лида каллех, малтанхи пекех, юрлас умӗн ман ҫине пӑхса илчӗ, унтан пукан ҫинче тӳрленсе ларчӗ те пӗр кӗске самант таҫта айккинелле тинкерсе пӑхрӗ. Черченкӗ пӳрнисем, клавишсем тӑрӑх чупса, салхуллӑ та ачаш сасӑсем кӑларчӗҫ. Пӳртре сасартӑк юрӑ пуҫланчӗ. Не о том скорблю, подруженьки, я горюю не о том, что мне жалко доли девичьей, что оставлю отчий дом. Эпӗ Лида ҫине куҫ илейми пӑхса лартӑм. Пичӗ ун ҫав вӑхӑтра салхуллӑраххӑн курӑнатчӗ. Куҫ харшийӗсем кӑшт ҫеҫ сисӗнмелле ачашшӑн хускалкаласа илетчӗҫ. Хама ун чухне мӗнле туйнине эпӗ каласа пама пултараймастӑп. Анчах унӑн чун-чӗререн шалтан шӑранса тухакан ҫепӗҫ те уҫӑ сасси халӗ те ман асӑмрах янраса тӑрать. Малтанхи ҫаврӑма юрласа пӗтерсен вӑл пӗр сыпӑк пианинопа каларӗ, унтан каллех юрлама пуҫларӗ. Нас постигло лютое горе, убила черная судьба, были враги у нас, Взяли отца сейчас. Пианино умӗнче таҫтан вӗҫсе аннӑ акӑш пекех ларчӗ вӑл. Тин ҫеҫ ҫурӑлса сарӑлнӑ мӑкӑнь ҫеҫки пек ҫамрӑк та тасаччӗ. Ах, илемлӗ пӳрнисем клавишсем тӑрӑх мӗнле хӑвӑрт чупатчӗҫ, куҫӗсем епле салхуллӑн пӑхатчӗҫ. Ҫав вӑхӑтра манӑн ун умне чӗркуҫленсе ларас, унӑн аллисене, пӗчӗк пӳрнисене вӗҫсӗр-хӗрсӗр чуптӑвас килчӗ. Кӑкӑрта чӗрем мӗн тери тытса чармалла мар тапатчӗ тата. Эпӗ текех кунта чӑтса тӑма пултараймарӑм. Мана ҫак сӑнсем, ҫак сасӑсем пӗтӗмпех-пӗтӗмпех тӗлӗкри пек туйӑнса кайрӗҫ. Хам мӗн тунине хам пӗлмесӗр, эпӗ вӑрт ҫаврӑнтӑм та алӑк патнелле чӗтресе сехӗрленсе утрӑм. Алӑка хупсанах юрӑ чарӑннине илтрӗм. Вара темрен хӑраса вӑрман еннелле вирхӗнтӗм. Йӗри-тавра сӗм тӗттӗм пулса кайрӗ, чӗрене темскер хыттӑн ыраттарса пӑчӑртаса илчӗ. Каялла килнӗ ҫӗре пӳртре ҫутӑ ҫукчӗ. Асӑрханса чӳрече умӗнчен иртрӗм. Лида пӳлӗмӗнче чӗнтӗрлӗ карри витӗр шурӑ мӗлке курӑнса кайнӑ пек туйӑнчӗ. Тепӗр хут пӑхма хӑяймарӑм. Ҫук, мана туйӑнчӑ кӑна пулмалла. «Ӑҫта ҫӳретӗн эс?» – пӑшӑлтатса ыйтрӗ пичче. Атте сӑмсипе кичеммӗн шӑхӑрттарса ҫывӑратчӗ. Ниҫта та, терӗм те хӑвӑртрах ҫывӑрнӑ пек тума тӑрӑшрӑм. Пичче чӗнмерӗ. Анчах выртсан-выртсан тӑрса ларчӗ, шӑрпӑкпа пирус хыпашласа тупрӗ. «Туртмассӑн-и?» туртманнине пӗле тӑркачах йӗкӗлтесе ыйтрӗ вӑл. «Пушар кӑларатӑн-ак!» хӑтӑрса тӑкасшӑнччӗ эп ӑна, анчах чӗнмерӗм. Пичче шӑрпӑк чӗртсе хӑй тӗллӗн шӑппӑн кулса илчӗ. Тепӗр кун ирех вӑрмана тухса кайрӑмӑр. Каҫхине килсен апат ҫилӗмӗр те эпӗ тӳрех аслӑк ҫине хӑпарса выртрӑм. Лида унчченхи пекех ҫӑмӑл та вӑш-ваш ҫӳретчӗ, ҫавӑ ман чӗрене пушшех темле кансӗр туйӑм ҫӗклерӗ. Анчах иртнӗ каҫ та, сахал ҫывӑрнипе тата кунӗпе ӗҫлесе ывӑннӑскер, эпӗ вырсанах ҫывӑрса кайнӑ. Ирхине мана темскер хыттӑн шатӑртатни вӑратса ячӗ. Вӑрманта аслатиллӗ ҫумӑр ҫӑвать. Аттепе пичче аслӑк хӗрринче табак туртса лараҫҫӗ. Апат ҫисен эпӗ Лидӑсен шкафӗнчен пӗр кивӗ журнал илтӗм те картун ҫурчӗ умне тухса лартӑм. Ҫумӑр ҫаплах чашлаттарса ҫӑвать, аслати кӑна хуллентерех кӗмсӗртетет. Пӳрт никӗсӗ айӗнче типӗ, ҫумӑр пӗрре те тивмест. Эпӗ, хӑмасак ҫине ларса, журнал вулама тытӑнтӑм. Ӑнлани-ӑнланмиех виҫ-тӑватӑ страница вуланӑччӗ, кӗҫнялӑк уҫӑлни илтӗнчӗ. Куҫа хам темшӗн ҫаплах журнал страници ҫинчен илмерӗм-ха. Чӑш-чӑш ҫумӑр айӗнче кӗнеке вуласа ларатӑр-и? илтрӗм эпӗ Лида сассине ҫумрах. Унӑн пӗчӗк урисемпе плащ аркине куртӑм. Эпӗ сас тытӑнса ларнине малтанах сиссе чӗнме хӑрарӑм, ним тума аптранипе журнал страницисене уҫкаласа илтӗм. «Мӗнле-ха эсир мана вырӑн та сӗнместӗр?» ыйтрӗ Лида юлашкинчен. «Е эпӗ кансӗрлетӗп-и?» Эпӗ сак хӗрринерех уҫса лартӑм. Ларӑрах. Вӑл плащ аркисене пуҫтарса ман ҫумма ларчӗ. Сасартӑк вӑрманта хӗвел ҫутатса ячӗ. Сывлӑшра чӗр кӗмӗл пек тумламсем йӑлтӑртатрӗҫ, аслати аякра кӗмсӗртетрӗ. Акӑ ҫумӑр та чарӑнчӗ. Хавассӑн каларӗ Лида. Мана та хаваслӑн туйӑнса кайрӗ. Ешӗл вӑрман ҫине, хӗвел ҫутинче ҫаплах йӑлтӑртатакан шултра тумламсем ҫине хӗпӗртесе пӑхрӑм. Вӑрманта кайӑксем чӗвӗлтете пуҫларӗҫ. «Ҫумӑр, ҫумӑр, ҫумӑр, ҫумӑр!» юрласа илчӗ Лида. Унтан сасартӑк ман енне ҫаврӑнчӗ. Атьӑр ҫырлататма каятпӑр, терӗ вӑл куҫне ҫиҫтерсе. Пирӗн ӗҫе каймалла пулать пуль. Ан хӑрӑр, эп сире инҫете илсе каймастӑп. Ҫывӑхрах пӗр вырӑн пур, хӑмла ҫырли хуть те витрепех тат. Лида таҫта Ҫилникей кӗчӗ те самантрах унтан пӗчӗк кунтӑк йӑтса тухрӗ. Вара эпир вӑрманалла кӗрсе кайрӑмӑр. Ҫулпа пӗр икҫӗр-виҫҫӗр утӑм пек кайсан Лида айккинелле пӑрӑнчӗ. Часах чӗркуҫҫи таран йӗп-йӗпе пулса пӗр пӗчӗк уҫланка тухрӑмӑр. «Ак ҫитрӗмӗр те», — терӗ Лида ман енне ҫаврӑнса. «Куна Кантрашка хӑртни теҫҫӗ. Ӗлӗк-ҫаран валли юри хӑварнӑ тет. Пӑхӑр, мӗн чухлӗ ҫырла!» — кӑтартрӗ вӑл вӗлтӗренлӗ, хутӑшлӑ ҫырла аврисем ҫине. «Ҫырли пур-ши вара унта?» Чим-ха, кӑшт шаларах кӗрер. Вӑл йӗпенесрен хӑрамасӑрах ҫырла аври ӑшне кӗрсе кайрӗ. Ун хыҫҫӑн эпӗ те асӑрханса кӗтӗм. Ҫырли эпӗ каланӑ пекех сахал пулчӗ. «Татса пӗтернӗ», — терӗ Лида ҫырласене пӗрерӗн-пӗрерӗн кунтӑка ярса. «Эпӗ алӑсене темиҫе хут та вӗлтӗренпе чӗпӗттерсе пӗтертӗм. Вӗсем, вӗри шывпа пӗҫертнӗ пек, сӑрӑлтата пуҫларӗҫ. Эпир часах каялла тухрӑмӑр. «Эх!» терӗ Лида хӑйӗн пилӗк таран тачкам йӗпеннӗ ҫӳхе плащ аркине пӳрне вӗҫӗсемпе шӑлса. Унтан ман ҫине пӑхрӗ те ахӑлтатса кулса ячӗ. «Ӑҫта-шива анса кайнӑ эсир?» «Хӑвӑр ӑҫта анса кайнӑ-ха?» Вӑл тата хыттӑнрах кулса ячӗ. «Ну и ҫирӗммӗр те ҫырла. Тӑраничченех Ан ҫилленӗр ӗнтӗ, эп сире хам татнине паратӑп. Вӑл кунтӑкне чалӑштарса кӑтартрӗ. Ав мӗн чухлӗ татнӑ эп. Акӑ, илер. Эпӗ илесшӗн пулмарӑм. Илер, а ту ҫилленетӗп. Эпӗ вара алла ун енне тӑсрӑм. Лида сасартӑка хытса тӑчӗ. «Мӗн туса хунӑ эсир?» — хӑраса ыйтрӗ вӑл. Ясмӑк пек хӑпаланса тухнӑ алла пӳрнипе сӑтӑркаласа пӑхрӗ. «Ыратать-и?» «Ҫук. Суятӑр. Эп нихӑҫан та суйса курман. Каллех суятӑр. Мӗншӗн? Мӗншӗн апла калатӑр? Кӳрентӗм эпӗ. Мӗншӗн тесен суятӑр? ҫаплах ҫиҫсе каларӗ вӑл. Унӑн пичӗ ҫинче ҫутӑ тумламсем йӑлтӑртатса тӑратчӗҫ. Йӗпеннӗ ҫӳҫӗн пӗр пайӑрки ҫӳхе тутӑрайӗнчен ҫамки ҫинелле шуса аннӑччӗ. Вӑл ман ҫине пӗр самант темле пысӑк япала калас пек пӑхса тӑчӗ, унтан кӗтмен ҫӗртен ҫапла ыйтрӗ: Калӑр-ха, мӗншӗн эсир Глинкӑна ҫавӑн пек юратмастӑр вара? Мӗн пирки? Ара, каҫхине ӑна итлесшӗн те пулмарӑр-ха та. Манӑн пит сасартӑк вут пек пӗҫерсе кайнине туйрӑм эп, анчах хам самантрах ҫапла каласа хутӑм. Ҫук, Эпӗ Глинкӑна юрататӑп. Анчах эсир юрлани килӗшмерӗ мана. Ҫавӑнпа тухса кайрӑм та. Чӑнах-и? Ман сӑмахсенчен шалт тӗлӗнсе куҫ харшийӗсене хӑпартса илчӗ Лида. Ҫапла, чӑнах калатӑп. Анчах ман ҫинчен консерваторири профессорсем пачах та урӑхла шухӑшлаҫҫӗ-ҫке. Пӗлместӗп. Ман кӑмӑла каймарӗ. Хам мӗншӗн ҫапла калаҫнине хам та пӗлмерӗм эп. Мана аван мар туйӑнса кайрӗ. Лида ҫине пӑхрӑм та унӑн пичӗ ҫинче темле вӑрттӑн кулӑ пытанса тӑнине асӑрхарӑм. Куҫӗсем те ҫавӑн пекех вӑрттӑн кулса пӑхатчӗҫ. Эпӗ вара ӑна ҫапла каларӑм. «Эсир ан ҫиленӗр, Лида. Эп хак пани сирӗншӗн ниме те тӑмасть вӗт вӑл. Ун вырӑнне эп сиртен пӗр япала ыйтасшӑнччӗ». Мӗнле япала? Эсир мана пианинӑпа калама пӗр-пӗр юрӑ вӗрентмӗр-ши? Пианинӑпа? тӗлӗнчӗ вӑл. Анчах эсир нотӑсем пӗлместӗр-ҫке-ха. Эсир нотӑсӑр вӗрентӗр. Лида пуҫне сулкаласа илчӗ. Темӗн, пултарайӑп-ши эп? Эсир тытӑнса пӑхӑр. Эп балалайка лайӑх калатӑп, купӑспа та нӑртлаттаркалатӑп. Мӗнех, хӑтланса пӑхма юрать. Ӗҫлеме халӗ каймасӑр вӗт-ха. Типмесӗр каймастпӑр пуль? Апла пулсан васкар. Эпир картун еннелле утрӑмӑр. Пӳрте кӗрсен Лида урӑх тумтир тӑхӑнса тухрӗ те пианино умне ларчӗ. «Мӗн вӗрентес-ха ман сире?» — ыйтрӗ вӑл пианино виттине уҫса. «Вальссем йывӑр пуль. Эсир ҫӑмӑлтараххине вӗрентӗр». Вӑл пӳрнисемпе клавишсем тӑрӑх сӑтӑркаласа илчӗ. «Тен, Чайковскирен мӗн те пулин?» Пӗчӗк акӑшсен ташшине пӗлетӗр-и? Пӗлетӗп. Радиопа темиҫе те итленӗ. Пирӗн яла та радио кӗртрӗҫ халь. Иртнӗ эрнере ҫеҫ итленӗччӗ. Апла ҫавна тытӑнса пӑхар. Малтан хам каласа паратӑп, эсир итлесе тӑрӑр. Вӑл пианино калама тытӑнчӗ. Эпӗ унӑн аллисем ҫине куҫ сиктермесӗр пӑхрӑм. Кулӑшларах та пулӗ те, сасӑпа мар, хӑлхапа итлесе мар, куҫпа пӑхса вӗреннӗ пекрех пулса тухрӗ ман ҫавӑн чухне Лида кӑтартнӑ пӗрремӗш кӗвве пӗчӗк акӑшсен ташши кӗввине. Паллах, ҫӑмӑллӑн та тӑруках пулмарӗ-ха ӗнтӗ ку ӗҫ маншӑн. Анчах эпӗ тупата Лида каланӑ тӑрӑх пултаруллӑ ачах пултӑм пулмалла. Пӗр ҫур сехет хушшинчех самай лайӑххӑн пӑнтӑртаттарма вӗренсе ҫитрӗм ҫак кӗвве. «Маттур, пултаратӑр», терӗ Лида юлашкинчен мана. «Сасӑ туйӑмӗ текен сӑмах пур пирӗн профессипе ӗҫлекенсен чӗлхинче. Вӑт ҫав сасӑ туйӑмӗ аван аталаннӑ сирӗн. Тен, эсир юрлама та пултаратӑр?» Мана куҫран тинкерсе пӑхрӗ вӑл. «Ҫук», терӗм эпӗ, хама мухтанишӗн именсе. «Эпӗ хам юрламастӑп, анчах музыкӑна питӗ юрататӑп». Вӑрмана ҫав кун мӗнле туйӑмпа хавхаланса утнине халь те паянхи пекех астӑватӑп-ха. Хӑлхара кунӗпех пӗр илемлӗ кӗвӗ янӑраса тӑчӗ. Хамӑн калама та ҫук хӑватлӑн вӑй хурса ӗҫлес килчӗ. Алӑра пӑчкӑ мӗн каҫ пуличченех ҫӑмӑллӑн вылярӗ, ҫивче пуртӑ та йывӑҫ турачӗсене лайӑх качлаттара-качлаттара касрӗ. «Тата икӗ кунтан киле каятпӑр», – терӗ атте. Манӑн чӗрем вара кӑртах сиксе илчӗ. Каҫхине эпӗ пачах та ҫывӑраймарӑм. Аттепе пичче ҫывӑрса кайсан, аслӑк ҫинчен антӑм та вӑрманта мӗн ывӑничченех утса ҫӳрерӗм. Каҫхи шӑплӑхра шӗшкӗсем кивелнӗ хыр пӗренисене шӑтӑрт-шӑтӑрт тутарса ҫиетчӗҫ. Ҫавӑн пекех манӑн чӗрене те йывӑр-йывӑр шухӑшсем асаплӑн кӑшларӗҫ. Икӗ кун. Ун хыҫҫӑн мӗнле пулать вара? Кайран мӗн пулать? Ҫак ыйту ҫинче кӑна пулчӗ ман шухӑш. Ҫак ыйту кӑна ман пуҫа канӑҫ памарӗ. Малалла мӗнле пулмаллине эпӗ пӗлмерӗм. Лидӑна хамӑн юрату ҫинчен калама пултарасси пирки шухӑшлаймарӑм. Ку маншӑн, айван та ҫав тери хӑюсӑр ачашӑн, ҫут ҫанталӑкра пулма пултарайман япала пекех туйӑннӑ. Тата икӗ кун пурӑнтӑмӑр вӑрманта. Икӗ кун! Асаплантӑм эпӗ. Хам Лида умне курӑнма та, унпа калаҫма та хӑраттӑм. Ялана хӗрелсе айкинелле пӑхаттӑм. Манӑн шухӑшсене вӑл ан систӗр теттӗм. Ҫӗрле вара ман вырӑн сӗм вӑрманччӗ, юлташӑм чӗмсӗр тӗнчеччӗ. Никампа калаҫмасӑр ҫӳренипе тута хӗррисем типсе каятчӗҫ. Пуҫра темле шухӑш та пӑтранать. Хам шутпа тем те тӑватӑп. Акӑ эпӗ кунта, аякран Лида чӳречи ҫине пӑхса тӑратӑп, вӑл тухассине кӗтетӗп. Сасартӑк чӳрече умӗнче шурӑ мӗлке акӑш пек курӑнса каять. Эпӗ сисмесӗрех ун патнелле утма тытӑнатӑп, анчах шурӑ акӑш каллех курӑнми пулать. Эпӗ пуҫа усатӑп. Анчах та мӗскер ку? Кам ерипен кӗҫӗн алӑка уҫса пӳрт умне тухса тӑрать. Вӑл сасартӑк вӗттӗн-вӗттӗн ман еннелле утма тытӑнать. Эпӗ хирӗҫ ыткӑнатӑп. «Лида», — тетӗп эпӗ, унӑн умӗнче хытса тӑрса, вӑл пӑлханса та пӳлӗнсе сывлать, ман ҫине вӑтанса пӑхать. Эпӗ чӑтаймастӑп, ӑна хӗрӳллӗн ҫатӑрласа тытатӑп та сӑмах чӗнме памасӑр вутлӑ-ҫулӑмлӑ сӑмахсем калатӑп, ун аллисене, хулӗсене, питне кӑвар пек тутапа чуптӑватӑп. Вӑл юлашкинчен ман ҫӑвара ачашӑн аллипе хуплать. Шӑплан, нимӗн те ан кала, тет вӑл пуҫа анратса минретекен сасӑпа. Нимӗн те ан кала, эпӗ сана унсӑр та ӑнланатӑп, пӗлетӗп, йывӑр пулнӑ сана, йывӑр. Ҫамрӑк та ытла хӑюсӑр пулнипе эсӗ ху нихҫан та калайман пулӑттӑн. Эпӗ ак хамах тухрӑм. Турӑҫӑм, мӗн тери хӑюсӑр йӗкӗт эс, мӗн тери хӑюсӑр. Лида, ах, Лида, чунӑм, эпӗ сана юрататӑп вӗт-ха, мӗнле пурӑнас ман сансӑрӑн? Анчах та Лида эпӗ мӗнле ҫуннине нимӗн те пӗлмест. Вӑл халь ман ҫинчен пачах та шутламасӑр тутлӑ ыйхӑпа ҫывӑрать. Эпӗ те ак вӑрманта сывлӑм ашса пӗчченех ҫӳретӗп. Ҫӳресен-ҫӳресен Ывӑнса ҫитетӗп те каллех аслӑк ҫине хӑпарса выртатӑп. Анчах выртсан та, тӑрсан та пурпӗрех маншӑн асап. Кайнӑ чухне эпӗ ун патӗнче юлашки хут пӗчӗк акӑшсен ташшине каларӑм. Вӑл ман ҫумрах аллине пианино ҫине хурса тӑратчӗ, эпӗ мӗнле каланине итлетчӗ. Питӗ лайӑх. Эсир манӑн пултаруллӑ, вӗренекен пултӑр, терӗ вӑл эпӗ калама чарӑнсан. Аттесем лашана урама кӑларнӑччӗ ӗнтӗ. Лида ашшӗ, вӗсемпе сывпуллашса, хавассӑн калаҫатчӗ. Эпӗ Лида ҫине юлашки хут пӑхса илтӗм те тухма хатӗрлентӗм. «Ну, сывӑ пулӑр», терӗ вӑл йӑвашшӑн кулса. «Сывӑ пулӑр», терӗм эпӗ куҫпа ҫеҫ. «Ӗмӗрлӗхех сывӑ пулӑр». Вӑл ман ҫине сасартӑк темле чӑр пӑхса илчӗ. Куҫ шывлана пуҫланине асӑрхарӗ пулас, эпӗ вара хӑвӑртрах алӑкран тухрӑм. Ман юлташ калама чарӑнчӗ. Ерипен ура ҫине тӑчӗ те уҫӑ чӳрече патне пычӗ. Варкӑш йӗлӗ чӳрече каррисене хускаткаларӗ, унӑн ҫӳҫ пӗрчисемпе вылярӗ. Тепӗр самантран вӑл каллех, хӑй вырӑнне вырнаҫса, малалла кала пуҫларӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн килте мана пӗр вӑхӑт хушши нимӗн те интереслентермерӗ. Пурнӑҫ пӗтӗмпех тӗлӗк пек туйӑнатчӗ. Эрне ытла никампа чӗнмесӗр ҫӳренӗ пирки манӑн сасӑ йӑлтах пӗтсе ларнӑччӗ, сӑн-сӑпат хӗн чирпе чирленӗ чухнехи майлахчӗ. Мӗн ҫинчен шухӑшлани эпӗ ун чухне ӑна халь уҫӑмлӑн калаймӑп, анчах малалла текех чӑтса пурӑнма пултараймарӑм. Пӗр кунхине велосипед ҫине лартӑм та картун енне тухса вӗҫтертӗм. Лида, эпӗ пырас умӗн, шӑп пӗр кун маларах килӗнчен тухса кайнӑ. Тепӗр кунне вара эпӗ те, саплӑклӑ кивӗ чӑматан йӑтса, аслӑ ҫул ҫине тухрӑм. Маншӑн ҫӗнӗ пурнӑҫ пуҫланчӗ. Чӗрере яланах пӗр кӗвӗ янӑраса тӑратчӗ. Пӗчӗк акӑшсен ташши. Умра яланах пӗр ҫын сӑнарӗччӗ. Манран аякра-аякра пурӑнакан хӗр сӑнарӗ. Анчах эпӗ ӗнтӗ халь хама малтанхи пек чирлӗ туймастӑм. Яланах хаваслӑ та темле халиччен пӗлменле ҫӑмӑлччӗ. Ҫут ҫанталӑкри кашни япалах, Атӑл хумӗ шӑмпӑлтатни вӑл, ӑшӑ ҫил йывӑҫ курӑка лӑпкӑн хумхатни е тӑрӑ тӳпере ҫутӑ уйӑх канлӗ шуса тухни пурте, пурте манӑн чӗрере илемлӗ кӗвӗ-ҫемӗ ҫуратнӑ пекчӗ. Манӑн ҫав кӗвӗсене хут ҫине ҫырса хурас килетчӗ. Эпӗ вара, институтра час-часах рояль умне ларса, хам пӗлекен пӗр кӗвве калаттӑм — пӗчӗк акӑшсен ташшине. Ун урлӑ чӗрере тӑвӑл пек ҫӗкленсе тухакан кӑмӑл туйӑма лӑплантарма тӑрӑшаттӑм. Ҫапла эпӗ хам сисмесӗрех музыкӑпа ҫывӑхран та ҫывӑхрах туслашса пытӑм. Часах хамӑр хулари пӗр ҫамрӑк композиторпа паллашрӑм. Каҫсерен музыка училищине ҫӳреме тытӑнтӑм. Кунта та ҫӗнӗ туссем тупӑнчӗҫ манӑн. Ял хуҫалӑх институтӗнче виҫӗ ҫул вӗренсен, кайран тӗппипех музыка училищине куҫрӑм та ӑна ӑнӑҫлӑ пӗтерсе тухса кунта, консерваторие, килсе кӗтӗм акӑ. Пурте манра талант пур терӗҫ. Ӑна сая ямалла мар терӗҫ. Вӑл калама чарӑнчӗ, анчах унӑн пичӗ ҫинче ҫаплах тарӑн шухӑш йӗрӗ палӑрса тӑчӗ. Ҫав шухӑш мӗн ҫинчен иккенне эпӗ лайӑх ӑнлантӑм. Вӑл хӑй те вара, эпӗ мӗн пӗлесшӗн пулнине сиснӗ пекех, калавне ҫапла вӗҫлерӗ. Вӑл ӗнтӗ халь качча тухнӑ, ҫемьеллӗ ҫын пулса тӑнӑ. Тахҫан хӑйсем патӗнче ҫичӗ кун хушши пурӑннӑ айван та хӑюсӑр ачана пӗрре те пулин аса илнӗ-ши вӑл? Тесе те шухӑшламастӑп ун ҫинчен, анчах пӗлтӗр, кунта килес умӗн, мана кӑштах ялта пурӑнма тӗл килчӗ те эпӗ ҫав картуна ҫуранах кайса килтӗм. Унта пачах та урӑхла сӑн-сӑпатчӗ. Вӑрман хуралҫи те урӑххиччӗ. Стенасем ҫинчен ӑшӑсене чӳпӗк тултарнӑ тӗрлӗрен кайӑк кӗлеткисем хускалмасӑр пӑхса тӑратчӗҫ, пӳрт урайӗ ҫӳп-ҫаплӑччӗ. Палламан ҫын пулин те ҫӗнӗ вӑрман хуҫи мана пӗрлӗхенпе пылпа вӗри чей ӗҫтерчӗ, кунти пурнӑҫ ҫинчен мӗн ыйтнине каласа пачӗ. Ун хыҫҫӑн эпӗ Лидӑпа ҫырлана кайнӑ уҫланкӑра пултӑм. Пӗр ывӑҫ ҫырла татса ҫирӗм. Нумай асаилӳ ҫуралчӗ пуҫра, нумай шухӑшлаттарчӗ ҫак вырӑн. Чӗререн каллех пӗр илемлӗ кӗвӗ янраса тухрӗ, пӗчӗк акӑшсен ташши. Ҫак кӗвӗ маншӑн, кӑкӑра вӑл чылай чух йывӑррӑн хӗссе илет пулин те, яланлӑхах чи ҫепӗҫ те чи хаклӑ кӗвӗ пулса юлчӗ. Мӗншӗн тесен унпа эпӗ ҫӗнӗ ҫул ҫине тухнӑ, Тата пылах манӑн малтанхи юрату пулнӑ. Акӑ мӗншӗн ӗнтӗ рояль умне ларсан эпӗ чи малтан хам сисмесӗрех ҫав кӗвве пӗр ҫаврӑм калатӑп.